Ol örän tiz, tehnikasy hem güýçli, onuň depen jerime toplaryny bolsa öňünden hijem okap bolmaýar, Lionel Messi. Mançester Ýunaýtede Kriştianu Ronaldo ýaly oýunçy bu günki günde hem ýetişmeýär, Woýn Runi. Ronaldo, dünýäniň iň güýçli oýunçysy, Ser Alikus Ferguson. Ronaldo başga dünýäli, şonuň üçin hem onuň tizligini Söz bilen aýtmak kyn, Karlo Ançelotti, Men işlän oýunçylaryň içinde, şübhesiz, Ronaldo iň güýçlüsi, Joze Mourinýo. Essalowmaleýkim gadyrly TMFutbol kanalynyň muşdaklary! Sizi kanalymyzda görüp duranymyzdan örän şat! Geçen wideomyzyň teswirlerinde ýazylyp galynan haýyşlar boýunça Kriştiano Ronaldonyň wideosyny taýýarladyk. Gadyrly, kanalymyzyň tomaşaçylary, wideomyza başlamazdan öň kanalymyza goşulmagyňyzy we laýk düwmesini basmagyňyzy, siziň basan laýklaryňyz bolsa bizi ýene-de bundan-da gowurak wideolar çykarmagymyza goldaw bolýar. Ýyldyz bolup tanalýan futbolçylaryň diýerli hemmesi garyp maşgaladan çykýarlar we olar ýyldyz bolýança agyr ýoly basyp geçýärler. Ýöne, futbolçylaryň içinde Kriştianu Ronaldo iň agyr ýoly basyp geçen diýsem, ynanýaňyzmy? Sebäbini bolsa, şul wideonyň dowamynda bilip alarsyňyz. Bäşinji fewral bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda Portugaliýanyň Funşal şäherinde futbol taryhyndaky iň beýik futbolçylaryň biri Kriştianu Ronaldo dos Santoş Savero dogulýar. Onuň kakasy özüniň gowy görýän aktýory Amerikanyň prezidentiniň adyna meňzedip goýan bolsa-da, Kriştiano Ronaldonyň durmuşy prezident Treginiň durmuşyna meňzemedik. Ejesi, aşpez, kakasy bolsa, bagban. Nahary doýup iýmeklik maşgala üçin iň uly bagtlaryň biridi. Ýöne, futbolçy bu hakynda, Ýaşlyk döwrüm gowy geçdi. Şükür etmezlik bolsa, uly günädir diýýär. Baýramlar hakda bolsa, gep bolmagy mümkin däl. Ronaldo maşgalada dördünji çaga bolup, maşgalasyndakylaryň hemmesi bir otagda, polda uklanlar. Portugaliýanyň ol ýaşaýan şäherinde ýazda hem ýagyş kän ýagýar, şol sebäpli onuň öýi hemişe sowuk bolýar hem-de öýünden ýagşyň suwy hem damjalan, maşgalada pul azdygy ýetmedik ýaly, Ronaldo hiç haýsy deň-duşy bilen çykyşyp bilmedik. Ýaşlyk wagtynda Ronaldo bilen hiç kim hem dost bolasy gelmedik. Kriştianonyň hakyky we ýeke-täk dosty köçeden tapyp gelen topydy. Ronaldo şol günden başlap iň köp wagtyny Hiç kim ýok ýerde iň ýakyn dosty top we futbol bilen geçirýärdi. Ronaldonyň durmuşy Peleniň durmuş ýoluna hem meňzäp gidýär. Ronaldo we Peleniň durmuş ýolunyň meňzeş taraplarynyň biri şunda, iki futbolçy hem ýaş wagtynda futboldan başga hiç zada gyzykmaýarlar. Ronaldonyň kakasy işleýän ýerine Andorino klubyna Ronaldony futboly berýärler. Deň-duşlary ony şol mekdepde Owaly diýip çarýardy. Birazajyk wagt geçensoň bolsa Ronaldony mekdepden hem kowýarlar. Ronaldo mekdepden kowlany bolsa-da, her gününi dosty bilen Ýagny, futbol bilen wagtyny geçirýärdi. Ýalňyzlykda birazajyk bolsa-da, futbol bilen güýmenýän Ronaldodan ýene-de amat ýüz öwürýär. Gep şunda, diagnostika barlalaryndan soňra Ronaldoda ýürek keselini bilýärler. Muňa görä, ýüreginiň ýokarky kysmyny kesip, içinden käbir bölekleri. Almaly bolýar. Bul bolsa ýürekde tromba emele getirýän bölek bolup, adamyň bütin organizmine ýaýrama yhtymaly bardy. Ejesi operasiýa razy bolýar we şol günden başlap taryh ýazmana başlaýar. Ýatlap galyň, iki müň üçünji ýylyň on ikinji awgustynda şol gün Ronaldo üçin durmuşynda iň esasy günleriň birine aýlanýar. Onda Mançester Ýunaýted kluby Ronaldonyň kimligini tanaýar. Şol gün güýçli futbolçylara garşy top oýnan Ronaldo Sporting bilen bilelikde Ýunaýtedi üç bir hasabynda ýeňýär hem-de birinjilerden bolup Ronaldonyň beýik futbolçy boljagyny Siz we biz gowy tanaýan Ser Alikus Ferdurson şol güni, on ikinji awgust, Ronaldo Old Traffordda Ýunaýtedi utan güni duýýar. On ýedi ýaşly deň-duşlary obaly diýip çagyrýan Ronaldo akyla sygmajak bahada, on bäş million ýewro, Mançester Ýunaýtede geçýär. Ronaldo Mançester Ýunaýtedde ilkinji oýnuny gol bilen başlaýar. Ýunaýtedde amatly futbolçy ady bilen däl-de, belki, ýylyň iň güýçli oýunçysy bolup başlaýar. Ronaldo Mançester Ýunaýtedde oýnamana başlamagy bilen bütin dünýä ol hakda gepläp başlaýar. Ronaldo Mançester Ýunaýtedde iň uniwersal futbolçydygyny, gowy böküp, kellede gol urup bilýändigini, iki aýakda hem güýçli top depip bilýändigini ysbatlaýar. Tizlik barada bolsa, onuň bilen ýaryşmak peýdasyz. Dribling we fintlary hakda geplemesek hem bolýar. Kriştianu Ronaldo milli ýygyndysyna hem çagyrylyp başlaýar. Ronaldonyň durmuşynda hemme zat öz ornuna düşen ýalydy. Emma futbolçynyň ýigrimi ýaşynda onuň kakasy köp içimlik içenligi sebäpli bu dünýäni terk edýär. Şol günden başlap, öz garşydaşlaryna rehimsiz bolup başlaýar. Indilikde Ronaldonyň garşydaşlary oňa gülüp däl-de, gorkup gözläp başlaýarlar. Mançester Ýunaýtedde mümkinçiligi bolan hemme utuşlary, kuboklary gazanýar. Mançester Ýunaýted klubyndan Real Madrid klubuna geçmesine bolsa tomaşaçylaryň özleri sebäp bolup galýar. Angliýa we Portugaliýa arasyndaky oýunda Runi we Ronaldo düşünişmän galýar. Oýnuň sudýasy bolsa Runiýe gyzyl kartoçka berip, meýdançadan çetleşdirýär. Şol günden başlap, angliýaly futbol muşdaklarynyň Ronaldo ýigrenç döreýär. Gep döwletler hakda gidip durdy-da, iki müň dokuzynjy ýylyň rekord bolan bahasyna Ronaldo Real Madrid klubyna geçýär. Mançester Ýunaýted klubyndan Real Madrid klubyna geçmesiniň sebäbini Ronaldo öz interwýunda şeýle diýýär, Men duzuny iýen klubym hakymda unutmaýan, Olar Menden häzirde öýkeli, şonuň ýaly bolsa-da, Men olardan öýkeli däl. Men olaryň kömegi bilen şul derejä ýetdim diýýär. Ronaldo iki müň dokuzynjy ýyldan iki müň on sekizinji ýyla çenli bolan wagt içinde Real Madridiň ýüregine aýlanýar. Iki müň on bäşinji ýylyň otuzynjy sentýabrynda Çempionlar ligasynda Malamiýa garşy oýunda, Kriştianu Ronaldo bäş ýüzünji we bäş ýüz birinji goluny urup, Real Madridde bolsa portugalsyň üç ýüz sekizinji oýundan soň üç ýüz ýigrimi dördünji goluny uran Kriştianu Ronaldo Rauly kowup geçýär. Klub taryhyndaky iň güýçli bombardir, ýagny klub topraly diýlip yglan edilýär. Ýatladyp geçýäs, Raulyň üç ýüz ýigrimi üç goly urmak üçin ýedi ýüz kyrk bir oýun gerek bolan. Rauldan, diýerli, birebir kem oýnap, Ronaldo klub taryhyndaky rekordçydan geçip bildi. Kriştiano Ronaldo Ispaniýa klubyna on bäşinji Çempionlar ligasynyň Kubogyny gazanmana kömek edýär. Özi bolsa bul işi dört gezek edip, Çempionlar ligasynda rekordlar goýýar. Iki müň on sekizinji ýylyň onunjy iýunynda Ronaldo Ýuwentus klubyna geçýär. Gyzykly tarapy şunda, bul karary şahsy özüne degişli bolup, muny klub resmi saýty hem, Ronaldonyň özi hem tassyklan bolup, bul karar meniň şahsy kararym, tomaşaçylarymdan meni dogry düşünmeklerini haýyş edip soraýan diýýär. Futbolçynyň şertnamasy bolsa iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenli bolup, Ýuwentusdaky taryhy indi ýazmana başlady. Ronaldo hakda gysgaça näme diýmegimiz mümkin? Google-dan iň köp gözlenýän futbolçy, şunuň bilen birlikde dünýäniň iň köp tomaşaçysyna eýe bolan futbolçy. Ronaldo bul, togsan dokuz prosent zähmet, zähmet çekmek bolsa köpçülik üçin kyn. Emma Ronaldo üçin bul aňsat. Näme üçin diýýäňizmi? Sebäbi onuň iň ýakyn dosty futbol. Meniň bolsa iň gowy görýän işim siz gadyrly tomaşaçylaryma biri-birinden gyzykly bolan wideolar taýýarlamak. Bunda sizden gerek bolan üç sany zat bardyr. Birinjisi kanalyma goşulmak, jaňjagazy basyp goýmak, ikinjisi laýk basmak, Üçünjisi bolsa, indiki wideolarymda kim hakynda bolmagyny isleýäniňizi aşakda teswirlerde ýazyp galdyrmak. Daşary ýurtda ýörän ýurtdaşlarym hem-de öz watanymyzdaky gadyrdanlarym hemmäňiziň janyňyz sag, biriňiz müň bolsun! Ýeneki wideolarda görüşýänçäk, hoş sag boluň!